MNF movement lo inchanna hi ram hnam leh sakhua hmangaihna atangin a ni a. Chu chu October ni sawmhnih leh pariat sangkhat zakua sawmruk leh pakhat Inri ni zana MNF, Mizo National Front, Pu Laldenga in tuikhuah tlanga din a nih atang khan a lo lang chhuak ta a. Heta dintu kalkhawm te hi mi pariat niin chungte chu Kailian chhunga, Sii Hermana, Ex Zirliana, Vanlalliana, Ar Vanlawma, Lai Rokunga, E Rohluna leh Laldenga te an ni a, a tirah hetiang hian hruaitu tur an siam a, Chairman, Laldenga, Secretary General, Al Vanlawma, Joint Secretary, E Rohnuna, Treasurer, Vanlalliana, April ni hnih leh ni thum sangkha zakua sawmruk leh pahnih ah Aizawl Cinema Hall ah leh Pu Ar Vanlawma in Zalen cabin-a mnf inkhawmpui hmasa ber neih a ni a, palai pawh an kal tha hle a ni. Hemi hunah hian Pawl hruaitu thlanna neih a ni a, hruaitute nihna hming pawh siam that nghal a ni. Hruaitu atana thlanchhuah hmasak ber leh an nihnate chu hetiang hi a ni, President Laldenga, Vice President JF Manliana, General Secretary R Vanlawma, Assistant Secretary Isaac Zoliana, Treasurer Sii Ro Thinga, Financial Secretary Jessie Deng Hming Thanga, MNF Party lo dingin a thil tum ber chu Mizoram leh Zofate tana zalenna a ni a, hei hi ram rorelna chungchanga mahni duhthlanna sang ber, political self-determination, tihna a ni. Hemi thu hi April ni hnih leh ni thum sangkhat zakua sawmruk leh pahniha an inkhawmpui hmasa ber zawhah khan, Hetiang hian ziah chhuah a ni ta bawk. Pakhatna, Mizoramin zalenna sang ber neia Mizo hnahthlakte rorelna pakhat hnuaia a awm. Pahnihna, Kristian sakhua humhim tlat. Pathumna, Mizo hnam tih hmasawn leh chawisan. Mnf thiltumte hi a taka tihhlawhtlin a nih theih nan nasa takin hmalak a ni a, Mizo mipui lam pawhin mnf chu an bawh nasa in, Mizoram zalenna thu chuan mitin thinlung a luah a, zalenna turin mnf lam pawh an inpuahchah uluk hle a. March nikhat sangkhat zakua sawmruk leh parukah mnf chuan Mizoram Independence chu a puang ta rup mai a, chu chu a taka chantir a nih theih nan hmun hrang hrangah India sorkar dovin an pen chhuak ta a ni. Mnf-in Mizoram Independence puanga silai nena India sorkar an do ta mai hi mi thenkhat chuan chul lo leh harsatna tam zawk Mizote min tawrh tir tu-ah an ngai a, kawng tam taka harsatna chu kan tawk nasa hle tih chu phat rual a ni lo. Heng harsatna te hi India sorkarin a ram chhunga a ngaih Mizoram mipuite a hmangaih loh zia lantirna an rilru ze dik tak, hriatna a ni a, pawi sawi lo tam tak te chunga nun rawng taka an che mai kha a rapthlak hle a ni. Mnf movement avanga India sawrkar rilru put hmang tam zawk hretu kan nih avangin Mizoten India sawrkar chungah ngaihdan tawk kan neih hi a ṭul hle a ni. Eng thilah pawh hian a tha ber leh a chhe ber hi a awm tak tak thei lova, thatna leh chhiatna a nei ve ve thin. Mnf movement pawh hian a tha lam leh a chhe lama nghawng lian tak a nei ve ve a, amaherawh chu a chhe lama nghawng a neih hi rinthu leh dawt hmanga sawi uar belh a awm fo thin. Hei hi politics-a inchirhthehna a ni a, sim a tha viau ang. A tha lama nghawng a neih dan hi zirchian tlak a nih avangin chungte chu lo tarlang ila. Pakhatna, Mizoram leh hnam humhalhna a ni. Mizote hian Mizoram zalenna sualin bei ta lo se la, tuna kan dinhmun hi kan chang phak lo mai thei a. Kum sangkhat zakua sawmruk leh paruk khan Mizoram hi Assam state hnuaiah District Council pakhat ve mai kan la ni a. Mnf movement avangin kum sangkhat zakua sawm sarih leh pahnih ah Union Territory ah hlan kai kan ni a. Inremna thuthlung vangin kum sangkhat zakua sawmriat leh pasarih ah state ah hlan kai kan ni leh a ni. He inremna thuthlungah hian tuna Mizoram leh hnam humhalhna tur dan eng eng emaw zat siam a ni a. Chung inremna dante chuan Chimrala kan awm lohna turin Mizoram leh hnam hi min humhalh a ni. Pahnihna, Mizote dikna humhima a awm theihna a ni. Mizote hi tu thuhnuaiah mah kan kun ngai lo va, keimahnin ramhran leh roreltu Lalhran neiin kan luah chinah kan khawsa mai a. Kan luah chin ram leh hnam humhalh kan duh avangin phaitual thlengin kan pi leh pu ten luchhum ban chhum huamin an lo bei a, British sorkar an hneh loh avangin mahni a thuneihna sang tak neiin British thlazar hnuaiah kan awm chauh zawk a ni. Pathumna, Chimrala kan awm loh nana kan hnam veng tu a ni. Assam State sorkar thuneihna hnuaiah Mizote chu Chimral tham lekin kan khawsa a, Mao tam Trump a lo tlak pawhin Assam sorkar chuan min ngaihsak tha tawk lo hle a, Trump pui avangin boral vek mah ila pawi an ti lo niin a lang. Khatih lai khan hnam dang ten min zuamin kan ramah sumdawnna leh politics tha lo hmangin nasa takin min bei a. Mnf movement a lo chhuah khan hnam dangin sumdawnna an neih tam tak chu a lo bo va, hnam inpumkhatna kawngah mizote kan ṭhangharh a, ram leh hnam din chhuahna kulhpui leh chim rala kan awm lohna chu lungrualna a ni tih kan hriat thar phah leh zual a ni. Palina ṭhangtharte kaihruaitu zirlai pakhat a ni. Mi tam takin mnf movement kha ṭhangtharte nun kaihruaitu pawimawh tak mai, a ṭha zawnga ṭhangtharte hmalam hun siamtu niin an ngai a. Kan hnam nuna thil thleng pawimawh ber pakhat Hmanlai kan pi leh pu ten ram leh hnam humhim nana mahni lu zuara an beihna leh an tlawm ngaihna kha Thiangtharte nunah a rawn thar thawh leh zual a. Mizo nun mawi tak thi lek lek tawh kha Thiangtharte tan zirlai pakhat a lo ni ta a ni. Pangana, politics tha inzirtirna a ni. British ho hnen atanga India ramin zalenna a hmuh dawn khan British sorkar awp Mizoram chuan duhthlang turin thuneihna kan nei a. A meh rawh chu khatih laia Mizorama political party pahnih, Mizo Union leh UMFO, Zalen pawl te khan politics tha lo tak kalpuiin Mizoram awmdanah duh an thlang sual a. Mizo Union in Mizo lalte bantir leh India hnuaia awm an duh a, UMFO, Zalen pawl in Burma zawm an sawi mawi thung a, chutah India ram a lo independent ta a. Mizo Union chuan India-ah min hruai lut ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmnga leh palia Mizo lal zawng zawng te pawh ban an lo ni ta a. He politics kal sual hian Mizo te chan tur dik tak zalenna chu min neih tir thei ta lo va. Chumi chu nei turin mnf movement a lo piang a, chu chuan politics dik leh tha zawk chu Mizo te min zir tir ta a. Politics dik lo atangin zirtirna tam zawk kan nei ta a ni. Parukna, Pathian hriatpui leh hun ruat niin a lang. Mnf Movement kum sawmhnih chhung kha Mizoten thil kan thlir thiam theihna tura Pathian hun ruat, Pu Lal Denga kha chumi atana hmahruaitu niin a lang a. Missionary te kal tlanga Pathianin a zawn chhuah Mizo te chunga mnf movement hi Pathian hriatpui ngei niin a lang bawk. Pathian hian amah ringtute kal sual tur venhim nan mnf movement hi Pu Laldenga kal tlangin a rawn tarlang a ni kan ti thei bawk ang. Chuvangin Pathian hriatpui leh hun ruat ngei niin a lang a ni. Pasarihna, Mizo tawng vawn himna a ni. Mizorama chengten inbiak nana kan hman tam ber, Mizo tawng kan ti. Lusei duhlian tawng hi mnf movement khan nasa takin a rawn chawi lar a. Mizoram dung leh vanga hnam chi peng hrang hrang, tawng hrang nei thliah thliah te chu hlawm khatin Mizo tawng min hman tir a. Mizo hnahthlak, Mizoram pawn lama awmte thlengin Mizo tawng hi hnam inpum khat nan kan hman phah ta a ni. Mnf movement hi awm ta lo sela, Mizo hnam chi peng eng emaw zat chi peng tawng nei thliah thliah te hian tun ai hian Mizo tawng hi kan hmang tam lo ang a. Zirna leh sakhaw rawngbawlna kawngah harsatna kan tawh phahin inlungrualna lamah pawh kan chhiatpui thei ngei ang. Pariatna, inhuphurhna ti botu a ni. Kum sangkhat zakua sawmruk leh paruk hma lamah khan mikhual in thlen chung changah hian Mizo zingah mi hausa leh rethei inkar a zau tawh hle a. Khawpui lama chi sehlam tura thingtlangmi zinte harsatna tawh tam ber pakhat pawh thlenna chungchang a ni. Mahni mikhualte chhawr leh huphurhna tam tak a lo chhuak a, chu chu mnf movement khan a rawn ti bo ta vek a. Khawpuia cheng tam tak te thingtlang lamah tlanchhia a, khawsawi khawm a lo ni a, mitin mei chu inchenpui leh inmikhual lo thei lo an lo nih tak ah khan mikhualte chunga thatchhuah leh neih ang ang inhlui tawn duhna nun mawi tak chu a lo chhuak leh ta a. Tumah in enhran theih a nih tawh loh avangin chumi chuan tun hun thlengin kan hnam nun hi a siam tha a, mikhual thlen kawngah inhuphurhna lam reng reng a lang tawh lo a tih theih ang. Pakuana in unauna min thlen kum sangkhat zakua sawmli leh pasarih a British sorkarin India ram a awp a chhuahsan khan Mizo hnahthlak tam tak chu ramri in min dai dang ta a, a then Burma leh Bangladesh-ah awmin Mizoram pawn India ram chhung sia a Khawsa tam tak an awm bawk a, ramri in min dai dan avang hian khawtlang nun leh tawng hman duh dan te pawh a lo dang tial tial a. Mnf movement hian Mizo hnahthlak chi peng hrang hrang te chu a rawn ti pum khat in hnam hrang hrang ang hial a awm tawh te inkar ah in unau na a rawn thlen a ni. Mnf movement hi awm ta lo se Mizo hnahthlak te hi tun ai hian kan in unau na a chhia in in lungrual na kawng ah kan hnufual hle ang. Sawmna. Kan hnamzia tarlangtu a ni. Mizote hi Pathian ringtu, Pathian mite leh Pathian kaihhruai kan nih zia tarlangtu a ni a. Kan sakhua Kristianna chawi nunga engkima Pathian hmachhuantu kan nih zia te, ram leh hnam himna atan kan sakhua vawn him tlat tummi kan nih zia te, pi leh pute atanga thianchhan thih ngam lupu a mahni nunna pawh inthap ngam kan nih zia te, tlawmngeihna nun mawi tak Chhawmnung thei mi kan nih ziah te mnf movement hian a rawn tar lang a. Mizo hnam ze dik tak, dikna leh rinawmna ze duhawm nei tu leh huaisen hnam kan nih zia a taka rawn lantir leh tu a ni kan ti thei bawk ang. Mnf movement chuan India in Mizo te zalenna a hup ve sak tlat hi a duh lo va, zalenna tel lo in hlimna leh lungawina a famkim thei lo tih hria in Mizo te pianpui dikna chanvo Kan ram leh hnam hma khua atana duhthlan theihna nia tin, pi leh pute atangin an zalenna humhim turin an bei a. Mnf movement-a telte khan a takin zalenna an sual a, an nunna an hlan a, a takin Mizoten kan hlawkpui a ni.